E, Atajan Taganyň öýüne mehmançylykda. Atajan aga, bizi mehman alaňyz üçin köp sag boluň. Atajan aga, siziň e, ýaşlaryň arasynda iň meşhur eseriňiz elektron ýagdaýda 40 ýylda ýazan kitap ady bilen ýaýrap ýör. Bulardan bölejikler gazet žurnallarda, metbugatlarda çykýar. Şu kitaby ýazmak üçin, şu gündeligi ýazmak üçin ýazmak pikiri ilki nirden başlady? Eý, ol o kitabyň özüni okaýmasaň aýdar ýaly plan ýerden başlanma diýipdir. Sebäbi ol meň ömür biografiýam. Başdan geçiren nemem. Bu Berdi Kerbabaýewiň bir zametkasy bilen başlady diýýärler bir hil. Bir şo Berdi Kerbabaýew birere zametka goýup giden eken. Ha, yok.
Onsuz al.
Soň soň ha ol Kerbabaýew e, o neme ýatakhana baranda e, näme işleýän diýdi. Men hem o Italman Nur aýdypdyr, Gowşutan akynda roman ýazýar diýipdir de. Onuň Kerbabaýew ýaly uly ýazyjyň ýanynda ustudenli adam roman ýazýan diýse gaty gaty haýbatly boljak, gelşiksiz boljak da. Aga ýok ony ýazmak. Ýok da diýdim. Näme onda diýdi, Italman diýdim, näde bir aýdýarmyka diýdi ondan. Çykjak bolup durkada şol işläp oturan nemem barda depderinde uly depder. 50 sahypalykda. Şony görüpdene ýazamok diýen gürlidinde, ana materiallar ahyr bular diýipdi. Ýüzüne gaýtdyda. Neme ýazdy şo bar kopýasy gerek bolsa-da. Gowşutan türkmen taryhynda unudylmaz bir obraz. Ol akylly başly öňbaşynyň obrazy halkyň obrazydyr. Kim şony edebiýat meýdanynda dikeldip bilse, onuň türkmen medeniýeti üçin ullakan iş etdigidir. Ba Kerbabaýew diýip, bäşinji kurs sokýar, okýardym şo wagt. Şo bellige ýazdyr.
Men ony bir gezek neme edip, işe-de äkidip taşladym welin, Azerbaýjan ýoldaşa ýoldaşym aýtdy akademiýa şeýtnowtda sapak berýän professor gördüde gardaş diýdi bu zatlar galar diýip şeýle şeýle ýaşuly adam maslahat berdi bir şondan dagdyrdy elbetde ondan başdan geçirenler zatlaryny neme edip belläp şeýdip döräp başlady mysal üçin men gijijikkäm goňşy obada bugdaý ýygýardylarda Ondan ejem meni bir desýäň üstünde ýekdaýda ýat desýäň üstünde oturypdy. Özüm aňryk bugdaý ýygmaga gitdi bol birden. Men aşamda bir gymylly peýda boldy. Men hem oňat 2 ýaş, 3 ýaşlaryndaky çaga-da. Ondan eletsem şol ýylan eken, men ýylan nile nädi bilemok, ony çykdy aşakdan bir ýüp ýaly zatdan emedip, men hem elimi alyp oýnap, bir dilemma çykaryp neme diýýär dilmeýär haçyň tar diýen ýaly bir zatda ondan birden ejem suw içmä geldim küýzejikleri bar dagyrdan gördi de wä dip diň arkany gaýtdy adyl men şu ýylan bilen oýnap oturyny görüpdir da hmm. Ondan aý inem edip işdiler zat etdiler ondan ejemiň ýüzüne suw sepip zat edip özüne getirdiler. Ondan Sapar aga diýip bir erkek adam ýaşuly bardy arasynda şu aýallar bugdaý egýän aýallaryň arasynda ol geldi-de ýylana magarrak baryp ýatdy bor atdy şo ýylany. Ýylan ýylany öldi. Soňundan gürrüň obaň mollasy gürrüň edipdir. Haý Sapar aga o ýylany atmaly zat ekeni. Şu ýylana atmança çaga bilen oýnan ýylanyň ýylanyň üstüne bir aýal maşgalaň ýaglygynyň bir zadym ýapan bolsalar, şu ýylan bokurdagyndan bir daşjagaz çykarardy. Şu daşjagazam ýüp dakypça çagaň boýnundan atsaň, şo çaga dünýä geldi, adam bolar diýip, molla şeý diýipdir. Ejem Baýarmämmet saçymy agarandaňam şol dünýä geldi. Neneň? Çagaň ejesi boljak bolupda ýatlary örüp şonda. Ana şun ýaly ýatlamalar zatlar döräpdi. Ha o ne meni şondan başlandy. On gaty ken ol ömür ýaly isleýmeli. Onda hemme zat bar. Onda geçen geçmişem bar, şu günem bar. Ol hakykatyň ýazgylary. Şoň üçin hem hakykat ýazylsa gowy okýar okaýjylar. Hakykat diýilýän zady fantaziýadan gowy görýärler. Ne şeýdip başdan onda material kären aýdyp çykjak bolsa bar. Indi
e, şu ýerde elbetde Gowşut han barada beýleki ýatlamalaryňyz barada e, gepleşiň dowamyna sorajak ýöne e, Italmaz Nuryýew barada gürrüň açylan soň bu Berdi Kerbabaýew okalmaz diýen ekenmi? Bir ýatlamaňyz bar. By Awa. Otagyny arassalapsyňyz, hiç almadyň. Şony bir aýdyp beräňiz, şu waka nähili bolup geçdi? Komnatyny arassalamy?
E, o, komnatyny arassalamy? He. Aý, hiç almaz bir ýaltarak, ýaltarak nemetde biler, bile okýardy bol gaty. Orginal adamdy, gaty ýörelişli şahyrdy. Student kakda şol gije goşgy ýazsa gapyny depip durdy. Aç, ben okap berjek diýip däne. Türkmen şu goşgyny diňlemeli däne. Ondan on olar şeýle bir ýalta diýip, Azerbaýjan ýolunda şu wada Fikret Goja diýip. Ol hem Tanlaryň özi ýaly. Gowy şahyr, soň ol ýazyjylar söýüniň başlygam bolup köp ýyllar işledi. Ýöne ýaltadylar. Komtlaryny süpürjek ýokdy-da, hiç mahal. Şol her hepdeden on günden e, prostin çalşyp durlar, aşak baryp çalşyp gaýdaýmalylar. Olar çalşmaýardy şu sentýabrda baryp da, indi maý aýynda gaýdanlar. Şoňa çenli şu prostin garalýança durýardy. Onda men bir gün e, geldim de, olaryň gapylary gurplananokdy.

gidip ýörenden obşitde onuň gapylarynyň açykdygyny bilýän de men. Bar oturan diýip, ýani şeýdip neme etdim. Özüm özümde de günä bar. Ondan e, kitaba güýmenip otyrdym ony Azerbaýjanyň iň uly şaýyrlary Samet Burunyň kitaby elime düşdi. Şol neme şahyr ne tiz gözellin diýen goşgusyny şo wagt birinji gezek gördüm men şony. Ondan kagyz sahypasyna kagyz ýermek goýdum, soň okaryn diýipdi. Ondan birden gapa açyldy da Fikret men ýer burnukdy da olam. Burnu görkezdi de, seretdi de, bu biziň otag däldi diýip, çikotäp yzyna gidiberdi. Soň es 5-6 minutdan soň geldi de, Bu bizim otagdaýy diýdi. Ha, neme başga ýere gelendir öýdüp gidip, soň ýüzüne geldi. Ha, gidipdir, etaž ýaryşandyr öýdüpdir da. Bu bir lampçkasyny çalsaň şonda, şu komnata. Indi ýok. Lampa dakdym, hawa, lampa diläp atdy. Aý, menden gowy diýýäňiz. Ondan şu ýanky nemäni terjime etdim men aýyr. Samet Gurunyň ýanky. Şahyr Netin Goşurlyň diýen goşgusy. Türkmen şahyr.
Indi şu wagt has mana brönni öýtýäňiz şu goşgy şu goşgyny kän aýdýaňyz şu günler şol şaýyr sen ýaly gowy görýärler goşgy o döwür o döwür näçe ýaşyňyzda şol goşgy birinji okan 24 25 ýaşlarymda
studentda Atajana
baýraklardan sylaglardan gaça durdyňyz size at gazan ýazjam berjek boldy halk ýazjam berjek boldy näçe gezek näme üçin gaçdyňyz näme üçin bilmeýän şu halam o şadaplary Ynha bir zat aýdaýyn, şu halk gepleşýän mesele çözülende Moskwada, SSR boýunça bermek hakynda-da, şonda Mihalkow, Sergeý Wladimirowiç Mihalkow, Rus Syýasaçylar soýuzynyň başlygy gürrüň ýaýratdylar-da, şol türkmençe aýtsam şol baýragy bul baýrak maňa ha gerek gel diýipdir maňa diýdi e, rossiýada maňa ha gerek gel ony türkmenlere beriň diýipmiş diýipdi şo gürrüň ýaýrady men hem muny kerowa aýtdym şuny ýaly kemsidýän ýaly şeý diýipdir diýdim ol aýtdy men mihalkowdan soradym diýdi şeý diýdiňizmi diýdim näme üçin bizi kemsitdiň diýdim men edil beýle diýemok Meni bize maňa gerek däl, o baýragy çüçmeklere beriň diýdim diýipdir. Çüçmek diýdigem süpük bolýar-da, süpüklere diýipdir. Ony belaruslar hem gol çekip aldy. Ýöne men dokumentalny aýdyp biljekkä welin, şu mahala çenli bir adama-da berlenok berilip belaruslarda. Şol Orta Aziýa şol ýagdaýda ýykgyn edýär. Bu ýazyjy bolsaňda näme üçin bire halk ýazyjysy birem Atamyrat Münewwere galp ýazyjy diýýädi. Bire halk ýazyjysy birem galp ýazyjy birem halk ýazyjysy diýýädi. Halk okýan bolsa sen halkyň adamsa näme ony ony nemede çişen bolup nemeden bolup. Terezi ýok onda Merdan. Terezi ýok ola. Men ýüz kile agramma ýazjak munda. Toýlym togsan bäş kile agramma diýip.

Düýn Maryň Marusha Hujahan diýen gazetinden makala çykypdyr edebiýat hakynda diýe. Edebiýat, sungat bir setir goşgy ýazan adamyňam adynyň aşagyna şahyr diýip ýazýa diýip ýazypdyrlar diýe. Indi edebiýat sungatda şeýle-de. Men bir zadym çyksa-da jaň edýän. Jaň edip şu ýazyjymyr diýip ýazaýmaň diýip-de.

Siziň bilen e, käwagt çynlakaý gürrüňler edýän ekenler. Ýani bir size uly ynam bildirilýär diýip, sizden uly zada garaşylýar diýip. Şo e, bolan wakalardan bir sany gürrüň beräýseň, sizde näme garaşýardy? Ol gelip bilmez men ony indi öýe näde bilmez. Bu ýöne ýazga geçen bolsa da bek seýten diýen ýeri gazetinde ähli nimelerde bar ýazgylarda da. Edebiýatymyzda berdiň rakda. Hawa, neme diýýä-de, ol ömrüniň esasy bölegini başga ýerde, türkmen dilli dilinde gepleşmeýän şäherde ýaşaýar. Oňa garamazdan, ýazýan eserlerini, eserlerinden o eserleriniň dili oba türkmenleriň dili, dili ýaly. Ynha, görersiňiz, ölmän ýörse, ol uly ýazyjy bolup ýetişer diýýän. Men muny aýdyp biljek ýazgysyz. Men Keralaý, bu oňat diýen zatlar kän. Men indi bir ýöne ýaňky neme bar, gowuşdan meselesinde de gowuşdan türkmen taryhynda undurma bir obraz, ol obraz halkyň obrazy. Kim şony dikeldip bilse, onuň türkmen halky üçin, türkmen medeniýeti üçin ullakan iş etdi diýip bir kopiýasam bar onuň. Men okuwçy depderime ýazyp beripdim. Bir şo neme bar. Şu edebiýat institutynda okan döwürleriňiz? Siziň egnde işleňizden kim kimler bar ýaňky soň yz galdyran ýigriminji asyrda belli bir Orazberdiýewa okýady bizden bir gyz Italman Nuryýew bir kurs ýokarda okýady. Ondan o ýerde bu ýokary edebiýat kursy diýibem bir zat bardy. O ýerde Sapar Öre okady, Naryman Jumaýew okady, Kakar Berdiýew okady. Neme edebiýat institutyny gutaran gutaranlaryň arasynda Agageldi Allanazarow oňat türkmeniň oňat ýazyjylarynyň biri.
Bu wagtlaýyn Bütünsoýuz Ýazyjylar soýuzynyň Türkmenistandan wekili hökmünde belledi sizde Berdi Kerbaba? Nähili olam bir hili bir hili ýagdaý boldy. Şu ýerde tatar oglan işleýärdi Hili Ganyýew diýip. Ondan ol Harut komisini özüne geçipdirdi. E, Bizem okuw gutardyk gör Kerbabaý e, aýtdy sen bir kaý şu ýerde galyp bersene diýdi bize wekilçilik edip diýdi. Bir kaýam otuzym bolup gitdimi?
Ey berdaga dedim bu ýerlerde işläp bolmaz. Ey olam e, ýetmişi adamyň çagalary däldir şu ýerde işleýänlerem diýdi. Ekaryn şeýdip, şu bir kaý diýip girip, 20 neme de 66-njy ýyldan 94-nji ýyla çenli işlemeli boldy da şeýdip.
Bu meni gyzyklandyrýan wakalaryň biri siziň bu wenger şahyr bilen duşuşyň, ýa-da wenger redaktor bilen duşuşyňyz. Wengriýada türkmen ýazyjylarynyň hekaýalary çykýardy.

Ýene siz diýdi, gündogar bölümimiziň müdiri Gerinçeriň aýtmagyna görä, siziň özüňizem oňatja hekaýalar ýazýanmyşyňyz diýýär diýdi. Näme üçin bu kitaba diýdi, hekaýaňyzy goşmadyňyz ýa gelşiksiz hasap etdiňizmi? Hany kümk etdim welin, biz diýdi, iki tarapdan hem öwünýäs diýdi, biri-biri gowy bilýär, tanýas diýip diýdi. Bize Türkmenistany gowsanamdyk, Türkmenistanam bizi gowsananok diýdi. Şoň üçin hem şu hekaýany goşmanyňyz üçin özüňizden diýdi. Bize diýdi, Türkmenistan hakynda türkmenleri diýen ýerler tanar ýaly bir kitap ýazyp beriň, menem diýdi, başlygy direktor höküminde söz berýän diýdi, şu kitaby diýdi, gelen badyna men çykaraýyn diýdi. Men aýtdym, bu kitap ýazyldy eýýäm diýdim. Iki ýüz ýyl mundan öň ýazylan o kitap diýdim. O nähili diýdi. Bu kitabyň awtoryna Magtymguly ýazar diýdim. Türkmeniň hemme zadyny şol zatlaryny okasaň diýdim. Göldürýä tanşardyňyz zatlar diýdim. Belledi depderine. Diýmek, Magtymgulyň adyny meşitmändir daşa. Ana şol Onda şeýdip, onda siz diýdi, näme diýdi, kömek edersiňizmi şoň kitabyny ýygnamaga? Men aýtdym, diňe kömek etmek däl diýdim. Siziň iki dar işgäriňiz diýdim, öz adamyňyzy çagyryp hem bereýin men diýdim.

Bir adama derek iki adam çagyrýaňyz diýdim. Bir dollara deregem iki dollar sowup gelýäňiz. Näme üçin diýdi, Magtymgulyň demesine iki adam çagyrmaly Wengriýadan diýdi. Bir adam bolmaýamyşmy diýdi. Biziň üýşüpbeten dollarymyz ýok ahyry olara diýdi, dollar bilen tölemeli diýdi. Garaz edip şeýdip gyzaryp çykyp gitdim. Ýöne onuň bir başga bir waka bar. Bu Wenger redaktory e, Wenger şahyrlary Türkmenistanda meşhurmy diýip sorapdy. Ha, ona men häzir aýdaýan, men bu ýerde men utananda bir e, kabinetime bardym, ýygnagam usadypdyr bolu bir ýarym sagatdan soň ol baýanky başlygyň kömekçisi aýal geldi-de, e, başlyk çagyrýar diýdi. Näme üçin şagyra dedim. Ýüzüm sallap gitdi. Öýkeläp bolýar, öýkesini ýazalyň diýip diýdi. Bardym welin, zat bolýar diýdi. Iki adam çagyrmak, bir adam çagyraý diýdi. Bolýar diýip, ýaňky geýlençer diýen bölümimiz ýöri bärik. Çagyrdym Moskwa, Moskwadanam Aşgabada, Aşgabatdanam Aşyr Mämmedi medeniýet ministri daňyjaň edip, oňurtga berip, gowy kabul edipdirler, Gökdepe äkidipdirler. Ondan Dolanyp baranda men ony garşylap e, ugrukdym, Bol, Atajan diýdi. Beýik adamlar ölenden soňam diýdi, adama ýagşylyk edip bilýär eken diýdi. Näme diýdim? Magtymguly diýilýän beýik adam diýdi. Men maňa diýdi, Wengeer e, alymy Gerenşere diýdi, ýeke özüniň öz özi çözüp görüp bilmejek zadyny Türkmenistan diýen gowy ýurdy görmegime ýol açdy diýdi.

Goşgy okadym-da, terjimeçä aýtdym, toçno perewediçi diýdim. Gaty ýoýman terjimediň diýdim, ýaňky iki paltom bolsa gowy bor, hassa birini gyşda geýsem, birini tomusda. Ýigit diýseň ýigit bolardym şonda, bir gözele jübüt bolardym şonda. Içigar jalbar sülp-sülp edip barmasa, syrtymdan ýamasy görnüp durmasa, ýigit diýseň ýigit bolardym şonda, bir gözele jübüt bolardym şonda. Eger-de şu egeri egerleň bary Gün bolup gitse-de asmana sary Ýigit diýseň ýigit bolardym şonda Bir gözele jübüt bolardym şonda. Şol okap berdim welin, terjime etdi terjimeçi manysyny welin, Ete jana şu petefi biziň pet biziň petefimiziň başgysy agyrarly. Men şonuň üçin aýdýan okadym-da diýdim. Onda diýdi, Siz ýaňky Magtymguly diýen beýik şahyrňyzyň goşgusyny okap bilersiňizmi diýdi. Bu karnek ýaňky Watanymda han edim, hanlara perman edim, dertlere derman edim, misgüne dikan edim, neýleýin-de biçärem diýen goşgusy bar ýaňky. Ýa-a. Şony, şony okadym, onam terjime etdi. E, terjimeçi bolup ýazyp otyr-da, şo goşgyny halapdyr ýaňky şo generallar aýtdy. Ana şeýdip Magtymgulyň kitaby çykdy şu ýerde. Indi şu taýda Atajan Tagan şu wenger şahyryň iki setir goşgusyny ýatlamadyk bolsa, Magtymguly Pyragynyň kitaplary iki tomy terjime ediljek däldi dä onda? Ýok. Men oňa ol Şandor Petefini bilýändigim üçin däl-de, Magtymgulyň türkmeniň durmuşyny görkezýär. Eger siz türkmen bilen tanyşasyňyz gelýän bolsa, şoň kitabyny çykaryň diýdim-dä men oňa. Men özüm kitap ýazyp ýörmäýin diýdim. Indi bu Magtymgulyň goşgusy bilen baglanyşykly bir ýene bir wakaňyz bar. Bu Germaniýadaky döredijilik duşuňyzda. Ýok, ol Germaniýada däl-de, ýagny Bolgariýadan bir ýerde-de bar komandirovka, iş sapary bilen baramda, Ýazyjylar soýuzyndan aýtdylar, şäher bibliotekasynda bir duşsak diýip paýyş etdi, millet çeker gerekdir diýip, e, bir ýarym sagat duşsaňyz diýip. Şondan soň e, türkmen edebiýaty hakynda öňürti bir giriş edende bir ony muny agdamar bolup, şonda Magtymguly beýik diýipdir näme? Hawa. A bir indi datoşny žurnalistim, e, žurnalist ekan, soň bildik Gündogaryň diýdi, häsiýeti bar diýdi. Iki setir goşgy ýaza-da beýikdiýäýýäňiz diýdi. O nähili beýikmiş siziň Magtymgulyňyz diýdi. Magtymgulyny okamandyr, bilenok olam-da.
Onda siz
Italiýanyň diýdim, poeziýasynyň düýbünde-de şu Petrarka bar diýdim. Hawa diýdi. Bilýän diýdi. Ol beýik diýdi. Şol beýikden bäri diýdim, müň sany şahyr, müň sany goşgy ýazanmydyr Watan hakynda diýdim. Ýazandyr, känem ýazandyr diýip. Şu müň şahyryň müň goşgusynyň her gaýsynda-da Watan seni söýýän diýen söz barmydyr diýdim. Bardyr diýdi. Men ynanýan şoňa. Emma biziň Magtymgulyýmiz diýdim, şo sözi diýmän Watanynyň beýikdigini aýdýar diýdim. Nädip aýdýar diýdim. Meni ýaňky hoş ýüre okap berdim. Watanymda hanydym, Mehmet Sultanym. Ol diýdim, watandan jyda düşen adamyň dilinden ýazylan goşgy. Watany terk edip, başga ýerde gidip, şu watanymda ka diýdim, oň özi ýöne bir daýhanmydyr, kolhozçymydyr, işçimidir, hiç kim welin, watanymdan jyda düşdüm-de,

Ana, ondan ýaňky demesini mikrofonam bar ekende. Siz bagşydan görlidi. Ýaňky iň soň küpledim, bir de gaýtalap bilmerdim. Gaýtala ýaz aýtdym, gaýtaladym. Men diýdi, ynandym şoň beýik diýenine diýdi. Men diýdi, Magtymgulyň kitaby nirde bolsa, orsçasyny tapyp okaryn diýdi. Ol orsçasyny bilýär ekeni. Ana bu mantyň bilen nemesine baglanyşar deme. Neme bu ýaňy Arsen Tarkowskiň terjimesi barada aýdyp geçdiňizda. Magtymgulyň goşgularyny gaty üýtgeşik rus diline terjime eden adam-da. Aga bu köp zähmet çeken adam. Hatda şuň originaly orus dilinde bolaýmasyn diýen ekenler. Şoň bir ýatlamalaryňyzdan aýdaýsaňyz Arsen Tarkowskiň. Ýatlamalaryny ýaňky Şonuň bir zat diýdi ýaňky Watanymda han edem goşgusy bar. Şol nemesinde diýdi, Arslanaçdan çyk ýalňyş goýberipsiňiz diýdi. Näme diýdi? O diýdi, siz Atajanyň adyny getirmänsiňiz o goşguda diýdi. Kim Atajanyň diýdi. Dur, Atajan Tawganyň diýdi. O näme bu Magtymgulyň dörüni nädip ony getirjek adyny diýdi, ol özüne bes etdi. Neme? Ýa narod ýene hanam byl, ýa sultanow sultanam byl, atajanam taganam byl, şany kimsiň. Onda diňe Dur şüýt diýdi, ýaňlanýar, ýaňlanýar. Onda neden diýdi, degişdi. Ol köp nemeler etdi, ýaňky neneň sag bara. rehmeýleýip ýagmyr ýagdyr soltanym diýen goşgusy bar Magtymgulyň. Şonda gaty gowy terjime etdi. Paşşadi, daýy daždýa, daždýa, moý soltan diýip. Şony mydama maňa türkmençesini okatýardy-da, özem şoň orsçasyny okýardy. Biram Magtymgulyň neme. Eý ýaranlar bilip bolmaz ne iş geler başymyza Görüňmi gahwe pelegi aw watýar aşymyzy diýip baş döneýän goşgusy bardy. Şo goşgyny maňa okudýardy. Onsoň özem men keýpim bolmasa işläsim gelmese şo goşgyny ýatlaýan wagtym bolar şo goşgusyny. O işledýär şu, şu dünýäme ölüm hakynda-da, o dünýäň puşlygy hakynda, ajal geler, agzyn açar, inçe bili zemin uçar, gülüp gelen aglap geçer, rehmet ýüz göz ýaşymyza, Magtymguly, barsaň mundan, haýyr-şer sorarlar senden, şirin jan aýryldy senden, gum guwanar läşimize diýip, şo goşgyny ýaman gowy görýär Arsen Luisýan Tarkowskiý. Indi bu eserleriňize geläýeli. Gowşut han kitabynyň ýazylyş taryhy nähili? Kynçylyklar nädip başlady? Näçinji ýylda? Ýurdumyzda bir hili döwür juda nämedir-de, hanlar, begler emedilmeýärdi kän. Gollanmaýardy-da ol öňki döwrüň düzgünli de. Şonuň üçin hem olar bir polojit edip ýazmak bolanokdy. Ynha, deme, ýaňky, hocam şükür. Hocam şükür günäkärem, bolşewikler günäkär. Men onu gazetede ýazdym. Men pikirimçe, hocam şükür bilen dil tapmadyk bolşewikler günäkär. Hocam şükürüň halkyna eden bedeli ýok ahyry. Onuň pahyry Hojem Şükür hanymyz ýuwelmik nanymyz, ýuwelmik guradynyň bir ho men Hojem Şükür diýip bulaşdyryp otyryn. Jüneýit han, ýa, Jüneýit han. Onuň indi indemesi ýok ahyry. A Hojem Şükür ýaňky beýleki ol Ahal Ahal tekeleriniň bir bölegini bir müň sekiz ýüz otuz dördünji ýylda suw ýetmezçilik öränligi üçin Saragta alyp geçýär. Özem gaty köp iş edýär. mekdepler açdyrýar, kanun döredýär. Ýöne goňşy tanymalda bilen bak, ony gaty üýtgeşik, tapylgysyz halynda hasap edýärdiler. Kerwebaýyň diýen sözem bar. Bu kitabyň adyny Gowşut han däl, Saragt galasy diýip çap etdirdiler zat. Gowşut han diýen at bilen bermediler. Bolanok diýdiler.
Arhiwleri köp dörmeli boldum Gowşut han barada ýazjak bolanyňyzda. Ýene geň zat biziň taryhymyz bar a, biziň taryhymyzy biziň özümizden ýazan ýok diýen ýaly. Hemmesini daşary ýurtlylar ýazýar. Bir türk professoryň ýazan zady barada aýdypdyňyz. Mehmet Päräý?
Hawa, ýaňky Gowşut han barada. Hawa, gaty ýokary baha berýär. Şol näli, näme diýipdir şol neme barada Gowşut han barada? Imperializme garşy Duran ilkinji güýç diýipdirmi? Hawa,
sözme söz ýadyma çönek, ýöne ýaman uly baha berýändiň. Biz ine öz hanymyza mygza gapýan göl bar-a, gowşutaryň haçan doglup, haçan öleninden bilemzok ahyry. Hawa. Hawa. Atam Mehmetsere ýazýar, ýetmiş ýedinji ýylyň ir baharynda ýok boldy diýip ýazýar Mehmetsere ýazýar. Angliýada maglumatlar kän, onuň üçin Mehmetsere öwrenipdir. Ingilislerlerle. Indi bu
Pereňli Ýesir keseki romany. Bu e, Gowuşhan barada ýazyp otyrkaňyz gawat geldi. Gowuşhan hakynda tar. Men özüm ýene Gowuşhana material gözlemek üçin men e, gaýan taryh arhiwe gatnadym.

gündeligiň Russiýanyň Bütindünýä syýahatçysy diýen žurnalynyň birinji, ikinji nomerinde ýetmiş ikinji ýylda çap boldy diýip. Ony men Lenin bibliotekasynda bar, ýaňky žurnaly tapyp okadym şo ýerde. Soňam soň nemisler çykardylar, nemis diline soň türkmençä terjime etdiler. Şonda meňem adym bar söz başynda şuny ýaly, pylany diýip. Hawa. Şonam biz bilende öz zadymyz boldy. Öz zadymyz hiç şeýle bir gül ya ya bir hil ýagdaýda özümiz öz zatlarymyzy gyzyklandyryp gyzyklandyranok. Şu Blokwiliň neberelerinden e, birini tapypsyňyz Pariže baran wagty. Ýa şol e, Blok Jak Blok Killi kakasynyň dogany, dogan oglany kakasynyň. diplomat bu garra adam ýaşy segsen segsen iki segsen üç ýaşynda näl bolup geçdi şol waka
şol waka näl bolup geçdi o waka gaty prosto awtoryň bagty çüwdi diýen ýaly men ýedi gün gitdim ýedi gün laptop tapylmady Sorbon uniwersitetiniň arhiwinde de öwlüýälere daýlandyk bir ýerde bulap gelin mazarly ýazylgydyr hiç zat tapylmanyndan e, Moskwada sen ýaly bir ýazyjyň biri Sorbonne uniwersitetiniň mugallymady bir bir kitap myrdak iberdi şony hat iberdi şony eltip ber diýipdi. Ondan şoňa çak etdim muny geleýin diýdim bir kase çaý içersiňiz bir pula metrony gitdim tapdym. Welin ondan men orsça çykan bir kitabym bar dur şoňa sowgat ýazyp berdim men. Näme üçin näme maksat bilen geldiňiz diýip sorady. Ýanki Zabon uniwersitetiniň golumady. Ol ors dilini gaty gowy bilýär eken, Leningradda okapdyr aspiranturany. Onsoň, e, şuny ýaly, şuny ýaly diýdim, onam hiç adam tapmadyk, agşamam gidýän diýdim. Ondan kitap berilişdä etdi-de, adynam ýalňyş ýazypdyrlar, Bulakbil bolmaly däl, Bulakowil bolmaly diýdi.

Şut demede diýdi, ýekeje bulak bil bar ekeni bulaka bil diýdi. Apek şu garyndaşlar bir zatdyr diýdi. Sen etdi ol jogap bolmady. Ondan men gitdim ol sen geleýdi. Powezdo diýen bagtym çuwdy diýen ýaly. Şol garyndaş eken diýdi. Şak bulak bil familiýam şol diýdi. Men gepleşdim sagat 4-de biz barjak diýip. Biz kabul edýäşem. Ana şeýdip biz ýaňky gapysynda durduk 4-nji gurty baryp. Açyp bilme, açma, açsak bolmanda. Onda ne gaty ýaşyn goç eken o UNESCO-da Birleşen Milletler Guramasynda işläp dur, diplomat bolýarda. Köp kysgat. Ol neme diýdi, gaýta bizden gowy bilýärler, aýdýarlar, biziň aňrymyz hem özümiz gowy bilenok, biz hem bilemzok. Neme diýdi? Baýram Alla, Baýram Alla diýen şäheriňizde diýdi. Bolşoý teatra meňzedilip gurlan jaý bolmaly diýdi.

Şonda şol ýaňkyň aýtmagyna görä, fransuzyň Ejemiň içi gysmasyn diýip, şo Bolşoý teatra meňzedip jaý bolupdyr diýip, şeýdip gaýtdan basyp bilmeli. Baýram alylaram bilenok, barsaň hem şony. Gaty üýtgeşikýa bu. Indi men aslynda birazjyk nemele bilesim gelýär-de, siziň çeken kynçylyklaryňyzy bilesim gelýär. Bu esser döwründe bir kitap çykarmak üçin E, ýöne çykarjak diýip çykan däldir. O siz barada rezidensiýa ýazandyrlar. Belki bilemok. Şoň ýaly zatlary bir Yani geçen ýoluňyzy bilmek maksady bilen. Ben hem ekrem heledir de men özüm hakda aýtmak gaty gelişiksiz ýaly la bir hili. Mysal üçin men özüme köplenç razy däl bolan wakalardan bäri ätini. Mysal üçin bir hili wakany aýdaýyn. Öňeden ýol ötenden gaýtdyk maşynly. Rulda da men bir ýoldaşym Türkmen gala geldik gör şu ýerde diýdi. Meň bir ýoldaşymyň biri agasy amnistiýa türmeden çykyp geldi diýdi. Şony bir gutlap geçeli diýdi. E, bormy indi näme? A men hem päs edim, bir ýerik nätse şerik bolsa ýazjy diýip danşdyramok. Gaharym gelýär ýazjy diýseler.

Ýaňky diýdi, Atajan Taganyň diýdi bir powestinden diýdi, Eduard Rejepow diýdi, hemmesini bilip otyr sen obada şuňada režissýor. Kino etdi diýdi. Ahlam on diýip diýdi, tentek diýip diýdi. Ol awtora on diýdi, bir tragediýa edip ýazýar diýdi. Faşistler diýdi, item adamyň garşysyna goýşakynda diýdi. Ay maňa da rejissýor ony edi komediýa edip çykaraýypdyr bu näme diýjek muňa diýip meniň içimden eý dileýän adamlar bar-ow düşünýän adamlar diýip otyrdym ýa ýoldaşym saklanyp bilmedi. Ana şoň kitabyny ýazanam ýanymda otyr diýipdi. Hawa. Ony seretdi-de. Älinim diýdi ýaşuly menden ýaşuly. Türmede diýdi, özüň bir men kitaplaryňy okap ýörsek gowy boljak eken diýdi. Ýagny gapydan gireňde men özüm ýaly amnesiýa düşenden biri ok. Sen ýaly zat. A beýleki diýjek, sorajak bolýan zatlaryňyz bilýän reklama, populýarnost zatlar. Ol öz-özünden ýörýän ekeni. Hut ynanma, inan ýürekden aýdan, şini ýene aýtmak men dostum. Atajan ýene bu hekaýalary ýene bir kiçan hekaýany jemläp ber, men literaturyny ýene bir sahypalyk resçende ýazjak diýdi. Şini ýene bolmaz diýdim. Ýa sen ýazyjylar ikimiziň gatnaşygymyzy bilýä diýdim onda, saňa ýazdyrypdyr diýerler, ony goýaly diýdim. Oňa garamazdan ähli ýerde-de doly ýygnananam welin segsen bir sany ýazgyny türkmen, özbek, daşary ýurduny segsen bir sany makala diýjekmi seslenmeli men kitaplaryň hakynda çykan. Daže wender wenger gazeti nepse başlak gazetinde perişde kanagatlylygy diýip gowy makala çykdy meniň eserlerim hakynda. Men kanagatlanma bilen ýazýan, ýagny seniň diýýän zadyňyz at-bat üçin hem ylgap ýörenok. Perişdeň kanagatlanma, özem okalýar, okalýandygyň sebäbi milliligi gollaýar, milli däp-dessurlary gollaýar. Şonuň üçin başga milletleri hasam gowuk ýazar diýen ýaly edip, segsen töwerek ýazylan emem syn bar. Bu Italmaz aga bilen araňyzda bolup geçen wagt it almasa jaý aljak bolup ýüz tutýar Berker Babaýewa jaýyny elinden aldyrýar şo waka ýadyňyza düşýärmi? Ýok oňa döwlet jaý berdi ol göçüp barman barmandan başga bir aýal iki sany çagaly aýal ýerleşip çagaly aýal girip oturyp beripdir jaýa onuň aýal çagaly ärem ýok boşadyp bilmeýär boşatdyryp bilmeýärler Şeýdip çaýda ýalyp, meni Kerwaýfa aýdyp ber diýdi.
Sizem araçy bolduňyz. Ondan aýtdym bolýan, ilki gahar geldi ondan kime işe var şehir hakimliği ne de vardı bolýa. Hadi adyma şoňa jaň et dedim men hem de. Bir gowja şaýyrym bar boli, jaýsyz galayt çagalar bilen jaý berdi. Çaý berdiler, ondan men çagyrdy aýtdy, sen şo dogrusyny aýt diýdi. Ýene şol jaý elinden gidiräýse diýdi, gaýdyp Emre üçinçe jaý alma. Şeýtler. Bu Berdi Kerbabaýewi e, Türkmenistan Ýazyjylar soýuzynyň başlygy bolup işledi dogrudan. Awa.
E, şu beýleki Orta Aziýa Ýazyjylar soýuzynyň başlyklary Nime diýen ekenler, hani gaty silýärdiler.
Silýän ekenler birem e, öz ýazyjylaryna, şahyrlaryna eýe çykýan eken. Hemmesi diýen ýaly jaýly bolupdyr şu döwür. Berdi Kerbabaýew şoň ýaly tagallary edipdir diýip. Eý, edil gün ýaly üýşüp ýatan neme ýokdy, ol köçede ýaşap ýörenem ýokdy däne.
Köp neme şahyrlara köp mümkinçilik döredýär. Siýasat başgatda döredijilik hakyndan da ýazyjylar saýyň daçasy bardy. Bolýardy. Ýazyjylar saýygy bardy. Bana gerek däl de bardy. Abi hem de ýerde şu wagt ýazyjylar saýygy hem bardy. Daçada bir gizli ýok.
Indi ýatlamalaryňyza geljek bolanda, mysal, e, Gylyç Kulyýew. Men Gylyç Kulyýew barada dogry aýtsam, sizden bildim-de. Beýle beýik güýçli adamdygyny, ýa-da diplomatdygyny zaten. Türkmenlerden ilkinji diplomat. Ol pars dilini hem gowy bilýär diýerler, bilemok men, parsça gepleşen bu öňler gelip, pars dilini gowy bilýär diýerdiler. Orus dilinde de işte kızlar bilýä. Türkmen dilinde mi? Türkmen dilinde ýazýa. Şunu ýaly. Gaty akylly adamdy. Talantly, sowatly adamdy. Hydyr awa arada. Hydyr Derýaýew. Näli ýatlamalaryňyz bar? Hydyr Derýaýew gaty täzeýen adamdy. Türkmen edebiýat taryhyny gaty gowy bilýärdi. Köp okaýan adamdy. Şonuň başyndan geçiren zatlaram gaty kän. Otuz ýedinji ýylda halk duşmany diýip troýka sud edip, halk duşmany diýip yglan edýär. Şo günem ekiz ogly ölýär. Sekiz aýlykmy bir ýaşyndaky. Ondan iň soňky sözüň näme diýende özi gürrüň berdi maňa. şol iki sany oglum, çagam ýogalypdy, şolary jaýlamaga rugsat beriň diýip, rugsat berýärler. Ondan polisiýa ýanyna goşup öýüne barýarlar. Bardym wallýa, iki sany çaga berip berseler aýagalym, ne garyndaşym, ne dost-ýarym, hiç kim ýok diýýär. Ýa eýýäm halk duşmany diýip ýaýrapdyr-da. Ne etjegimizi bilmän durkak diýe, meni Akmyrat Orazow belli diýe. Peçat ministr bolupdy, men tanýardym ol adamy, meniň kakamy, kaka raýonyndandy. Onda gelneýäme kadar. Eýne men ahyr düşmany boldum bu çagalara, mäkilerem bilemok ýöne. Gorkularyna garyndaşlarymam, dostlarym hiç kim gelenok, gelmändir diýdim weli. Al çagalar birini diýipdi. Birinem aldy şu meni öwlüýärdi, ataýsynlar atýan ozüne diýipdi. Ve ne mert adamlarım var, ne namartlarım var deyişim, deyişim. Mertlerim var. Şeýdip ekitdik de. Yani Hydyr aga şol kyn döwri geçmeginiň yz ýanyndan uly hazynanam ýene sowgat edip gitdi-de türkmen halkyna. Köp eserler ýazdy, köp romanlar, ykbaly, Hawa. ykbaly Ýa ýazdy. neme indi. Onda hem meň pikirimçe, Merdan, Munda dögede ýazylmaly kitap diýilýän zat gaty bir üýtgeşik bolaýmasa, ýigrimi ýyl, otuz ýyl. Ondan näme şu wagt aýgytly adam okaýan barmy? Hiç kim okamaz. Doganlar okaýan barmy? Hiç kimem okamaz. Ol kişiniň taryhy bar. Hiç wagt diýen bolýarlar döwre görä. Döwre görä zat ýazsaň, ýörär oklaryň. Syýasat, syýasada goşulsaňda, doganlaram syýasada goşulan. Aýytlardy men şol. Ol oňat ýazylyrak bolsa, uzaga gitmeýär, okalmaýar o zatlar. Durmuş bolmalymy?
Umuman kitap ýygrym ýyl, otuz ýyl, men, men pikirimçe. Bir dokument bolaýmasa-da, ýa gündelik köpräk okalmaly gündelik ýa dokumentalna aýagda beýleki biziň ýazýan fantaziýamyzdyr kime görä bol ony özümiz ýazyjy ýeňňe başamyza ýazdyrypda gaýta gaçmaly şol sözlerden
Atajan aga siziň bir aýdýan sözüňiz bar. Kitap okamak adamyň edebine, ahlagyna täsir edýändigine ynanamok diýersiňiz. Men kitap okamak bolmaýan şu birin men mundan öň günlememe ýazdym, Edebi eseri okandan adam akyllanmaýar, edebi eseriň hiç hili täsiri ýok diýip. Dogry, ony-muny öwrenip biler, ýöne edebi eseriň, edebi eseri okap ogryň ogurlygyny goýany ýok. Galtamanyň galtamançylygyny goýar ýok. Gaty tersine bolýar. Gaty öwrenýärler ondan. Ýöne menden hem bir 100 ýyl öň klassyklaryň biri aýdypdyr, şu men günler öňde bar ýadyma düşen. Şak şak russamy? Şak şak russa aýdypdyr ýen. Sungat edebiýat nemesinden neme ýokdy. Atajan-a edebi tankyt bolmalymy? edebi tankyt gerek zat ýöne meň pikirimçe sen özüň ýazyp bilmeýän bolsaň kimdir birisi tankytlap seni arşa çykarmaz ýöne edebi tankyt ýaman gerek zat. Edebi tankydyň ýoklugy üçin biz şu wagt şu güne düşdükde. Ine düýndäki altmyş küplü tworçestvo bar Döwletmyrat Nuryýewiň edebiýat sungatda kime gerek ol. Edebi tankyt bar bolsa ýazybilmezdi ol. Gazetini çykarybilmezdi. E şu ne barda çykaryp atýarlar o bolmaýar. E, prozada diňe güllük gülistanlyk bolmalymy ýa e, durmuş ýagdaýlarym bolmalymy? E, ölüm ýitim, gaýgy, gam, hasrat bolmalymy? Proza. Durmuş hakykatyny ýazmasaň bu eser bolanok. Durmuş hakykatyny ýalňyz atmazdan ibaratda. Ölüm, ýitim da. Şu nemäňiz bardy? Uruş haçan gutarar hekaýasy? Gaty pajygaly ýagdaý berk gysga hekaýa ýöne köp täsir aldy şol hekaýa. Şol bolan wakamy siz. Hakyky. Pok bolan ýok. Şol üçin şu hekaýa adygyp gitdida. Ony Ýewropada da Hemme ýerde ýene ýerde ýene elbetde terjime edilip çap edildi. Hemme ýere hem terjime edip berler. Hakyky waka dagy bolan. Durmuşdan aýagyňy üzüp ýatsaň, ol kabul edilenok. Aýanky şol wenger tankytçysy ýanky wakala ýazypdyr Nepse başak gazetdeňki. Perişde kanakatlydyr diýip. Şola şol hekaýanyň metri şu durmuşdan aýagyny üzmeýänligi üçin okalýar diýipdi.
Atajan aga. Ýaşlara näme maslahat berýäňiz? Şu gündeligimiň iň soňky nemesi bar, özüme nekrolog diýip bir nebejigi bar. men öldüm, şeýle adam öldi diýip özüm ýazdymda. Bir derek adam öldi diýip, ondan yzyndan hem okyjy bilen hoşlaşyk diýip bir demeçi bar. Şonda edebiýat hakynda aýdýan, ýazyjylaryň kynlygy, ýa göreni görgülenmedi, gowuşda, anna durdy, gylyç, meýleň, beýleň, hemmesinden Onda näme üçin kitap ýazýan diýen sorag berýän özüme. Ol düşündirip bolmaýan ýagdaý. Ol öz-özünden näme diýýär. Ýöne ýazyjy bolmagy dost-ýaryma ha däl, duşmanyma-da maslahat bermeli diýip soraýarlar. Şöyle yani eder ama. Atacana
köp sağ olun beren gürrüňleriniz üçin. Sen hem köp sag ol, üç sagat gecegen gidenim üçin.
Atacana gaty gowy, gyzykly gürrüň boldy, gepleşik boldy. Biz size köp sag bolsun aýdýarys. Ýatlamalaryňyz bilen paýlaşanyňyz üçin, ýaşlara beren öwüt-nesihatlaryňyz üçin. Biz ýene-de şeýle gepleşiklerde duşarys diýip umyt edýän. Tomaşaçylarymyzyň, e, diňleýjilerimiziň hem göwnünden ýarandyr diýip, göwnünden turandyr diýip umyt edýäris. Köp sag boluň Atajan aga.